Salam mähriban dostlar! Ýagdaýlaryňyz gowumy? Bu gün Tolkun TV kanaly bilen sizden gelen soraglara bilelikde jogaplamakçy. Görüşiňiz ýaly bu gabyň içinde sizden gelen soraglar bar. Taýyn bolsaňyz wideomyza başlalyň. Hany onda birinji soragy çekeýin. Ýer Günüň daşyndan we beýleki planetler bir-biriniň daşyndan aýlanýar. näme sebäpden biri-biriniň daşyndan aýlanja we nädip? Bu soragyň jogabyny Tolkun TV kanaly berer. Bu soragyň jogaby bilen Şuku büýi ýokaryk zyňamda näme üçin yzyna gaýdyp gelýär soragynyň jogaby birmeňzeş. Ýagny dartyş güýji. Maddalar biri-birlerini çekýärler. Bul älemiň bir kanuny. Bir madda näçe uly boldugyça töweregindäki kiçi maddalary özüne çekýär. Biziň we töweregimizdäki zatlaryň ýeriň üstünde ýerleşmeginiň sebäbi ýeriň massasynyň gaty uly bolmagydyr. Ýagny maddalar bir-birlerini özlerine çekýärler. Muny Ýerde görmeýänmiň sebäbi hemme zat Ýere çekilýär. Ýagny Ýeriň massasy gaty uly, beýleki maddalar özlerini bir-birine çekibem ýetişmeýärler. Kosmosda geçilen eksperimentlerde kiçijek şeker bölekleriniň bir-birini çekip bir madda emele getirenlerini gördük. Kosmosdaky aýlanýan planetalar hem şeýle. Günüň massasynyň gaty uly bolmagy sebäpli, Ýer we beýleki planetalar Günüň daşyndan aýlanýar. Emma siz diýip bilersiňiz, Ýer näme üçin Güne baryp degip partlanok diýip sorag berip bilersiňiz. Munuň jogaby bolsa Ýeriň bir ýerde durmaýandygy. Eger-de Ýer bir ýerinde durýan bolsa, Güne baryp partlardy. Ýer bir ýerinde durmaýar, sagatda otuz müň tizlik bilen hereket edýär. Munuň sebäbi sistemamyzyň gazdan emele gelmegidir. Gazlar üýşüp, daşyndaky gazlary hem aýlap başlaýarlar. Gazdan Günüň emele gelmeginden soňra daşyndaky aýlanýan gazdan planetalar emele gelip başlaýar. Şo aýlanýan planetalar intägem aýlanmagyny dowam etdirýärler. Hany onda ikinji soragymyzam çekeliň. Bu kanaly gurma maksadyňyz näme? Bu soraga-da ilkinji bolup Tolkun TV kanaly bersin, ondan soňra-da menem özüm jogaplaýyn. Ilki bilen-ä tolkun diýlende diňe men göz öňüňize gelmesin. Hawa, elbetde, kameranyň garşysynda meni köp görýän bolup bilersiňiz, ýöne kameranyň arkasynda-da ýene iki kişi bar. Kanal gurma maksadymyz bolsa, hälki soragda-da aýdyşymyz ýaly, türkmen halkyna öz dilimizde peýdaly maglumatlar berip bilmek. Çünki öz dilimizde maglumat tapmak örän kyn, ýa-da belki-de tapmarsyňyz. Kanalda görýän maglumatlaryňyzyň köp bölegi birinji sapar türkmen diline geçirildi. Bu zatlar öň edilmedik bolany üçin biz hem elimizden geleni edip türkmen halkyna ylym bilimi söýdürjek bolýas we elýeterli etjek bolýas. Bu ýerde bu soraga menem öz pikirimi aýdaýyn. Elbetde menem size goşulýan. Şu ýerde şu sözi aýtmak isleýän. Hakyky dünýäde hakyky goşgy bar. Bilim bolsa hakykatyň goşgusydyr. Bu kanaly açmagymyň esasy maksatlarynyň biri bilimi hemme kişä söýdürmek. Bilim gaty üýtgeşik, gaty täsin zatdyr. Elmydama özüňe, dünýä sorag berip ýaşaýaň. Özüňe soran bu soraglaryňa jogap tapsaň bolsa, gaty üýtgeşik, gaty täsin duýgyny başdan geçirýäň. Bizlere bu duýgyny ýaşatýan hem bilimdir. Bilim bir pikirlenme sistemasynyň bolmagyndan öte, hakyky we faktiki öňdengörüjiliksiz, tutanýerli, rasional düşünmek, tapmak we dogrulamak usulydyr. Bilim biziň geçmişimizde, bugünimizde we geljegimizde bar bolan we boljak zatdyr. Geliň indi hemmämiz bilelikde üçünji soragymyzy saýlaly. Adaty adam Aýa gidip bilermi? Gaty gowy sorag. Elon Muskyň kosmos gämisi we raketa öndürijisi bolan SpaceX-iň esasy maksatlary her adamy kosmosa çykaryp, ol ýerde gezelenç etdirmekdir. We kosmonawt bolmaýan adamlary, ýagny adaty adamlary hem kosmosa çykarmaga başlandyr. Elon Muskyň şeýle bir aýtýan sözi bar-da, Ynsanlaryň garşysynda bu gün iki ýol bar. Dünýäde soňsuza çenli galyp, neberämiziň gaçyp bolmajak derejede tükenmegine garaşmak Ýa-da kosmosa syýahat edip planetalar arasynda ýaşap bilýän bir görnüş ýagdaýyna gelmek. Elbetde adaty adamlara Aýy berip bolar, emma Elon Muskyň we beýleki bilim adamlaryň esasy maksatlary Marsa ýerleşmekdir. Indi bu ýerde şeýle bir sorag peýda boldy, Marsda ýaşaýyş gurup bolarmy? A bu soragy bolsa indiki wideolarimizde has giňişleýin görnüşde belläp geçeris. Geliň indi bolsa hemmämiz bilelikde indiki soragymyzy saýlaly. Näme diýýär? Bir işe başlanymyzda näme üçin soňuna çenli edemizok? Şeýlemi? Soňuna çenli bir işi bitiremizokmy? Stresli ýaşaýşyň hem täsiri bilen günümizdäki jemgyýetlerde has köp görülmäge başlan ýadawlyk sindromyna üns berilmesi we öňüniň alynmasy gerekligi psihologik ýagdaýdyr. Ýadawlyk sindromy şowsuzlyk, ýadawlyk, güýç we energiýa derejesiniň peselmegi we kanagatlanmadyk islegler sebäpli ýüze çykýan ýadawlyk ýagdaýy höküminde kesgitlenildi. Ýadawlyk sindromly adamlara seredenimizde köpüsiniň hyzmat pudagynda işleýändigi we güýçli we dartgynly iş meýilnamasyna gatnaşýandygy görünýär. Bu sebäpden agyr iş durmuşy we stres, Ýadawlyk sindromyna esasy sebäp bolýan nädelerdir? Iň köp görülýän ýadawlyk sindromyndaky alamatlar şulardyr, beden taýdan ýadawlyk duýgusy, ruhy taýdan ýadawlyk häsiýeti, kişini esir alan netijesiz we manysyz düşünjeler, aňsat işleri gutarmakda kynçylyk çekmek, umytsyzlyk, özüni ähmiýetsiz duýmak, Ýatkeşligiň ýitmegi we ünssüzlik, uky problemalar we başga-da birnäçe alamatlar bardyr. Geliň indi bolsa indiki soragymyzy saýlalyň. Adam nähili emele gelipdir? Doly anyk jogabyny bilýäňizmi? Bilýärismi? Bu soraga iki aýry usulda jogap bermek mümkin. Biri dini tarapdan, beýlekisem bolsa ylmy tarapdan. Şonuň üçin bu soragy şu wagtlykça jogaplamak bolmaz. Elimizde doly anyk, bizleri kanagatlandyraýjak maglumatlar bolmanlygy üçin. Bu ýerde iki sany sorag galdy. Birini saýlalyň. Näme diýip soraýarlar? Näme üçin beýlekiler ýaly prikol, gyzlar, tiktok, bagşylar barada zat paýlaşman ylym, bilim diýip? Bu soragyň jogabyny hem Tolkun TV kanalyna goýýas. Bu soragy berenler öňem kän boldy. Islesek bizem beýlekiler ýaly biderek prikol, tiktok, gyzlar, Ýa-da bagşylar barada wideolar çekip bilerdik we belki-de olaňky ýaly prosmotrlarymyzam, laýklarymyzam köp bolup bilerdi. Ýöne näme üçin etmedik? Sebäbi o zatlardan kime peýda bar? Biz näme-de bolsa köpçülige peýdaly bir zatlar etjek bolýarys. Prosmotrlarymyzam, laýklarymyzam az bolup biler. Ýöne, iň bolmanda biri bir zat öwrense-de biziň peýdamyza. Hem muny garyşdyryp oturmaň gerek ýok, birden sorag aldy şu taýda. Ynam alaly, näme sorapdyrlar? Wanganyň 2022-nji ýyl barada aýdan zatlary. Wangy kim? Dogrymy aýtsam men Wangany ýakyndan tanamok. Ýöne nesip bolsa indiki wideolarymda eger-de doly we anyk maglumatlar tapyp bilsem Wanga barada aýratyn bir wideo taýynlaryn nesip bolsa. Mähriban dostlar bu wideomyzyňam soňuna geldik. Wideomyz göwnüňizden turan bolsa laýk goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalymyza agza bolsaňyzda hoşal bolardyk. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.